Bonġu tfal! Illum għandi karattru ġdid għalikom. Hawn kaptan f'sit. U hekk din hija storja vera sempliċi ta' daħ ħelwa. B'dan il-karattru tant gustuż din l-ewwel darba li qed nittraduċih fil-fatt mill-Franċiż dan kaptan f'sit nispera li ħajkonna iktar għax tgħidx kemm ħadd gost biex ngħidilkom il-verità. Intom tridu tisimgħu biċċa minn din l-istorja ta' kaptan f'sit u l-kaxxa tal-ikel. Iva hux, ara ġejja. Kap tal-fsied u l-kaxxa tal-ikel. Fenek, għal sitta taħt u supereroj. Jum wieħed, Quentin kienet ilesti biex imur l-iskola. Blajnuna tal-papa libes il-ġaketta u zarbun. Qabel telaq ma nesiex l-iktar ħaġa importanti, jagħti bewsa lil Ugo, il-pupu taċ-ċarruta, li għandkom tkunu tafu kien l-iktar pupu taċ-ċarruta għal qalbu. Għal-lejla pupu tiegħi! Oqgħod bravu! U telaq il-barra kulħadd. Imma oj! Oj! X'kien hemm jiċċaqlaq fil-kamra ta' Quentin? Dawk il-pupi taċ-ċarruta Iva, dawk il-bubi ta' ġarruta tagħthom ferneżija għax kwenti naqta' xiex nesa l-kaxxa tal-ikel ħdejn saqajni s-sodda. Diżastru! Issa x'se nagħmlu? staqsa Orsino, li kieku kaptan f'sidkinau, gedwed pirata xiħ. Xi ħadd kien fuq is-sodda u semagħhom, kien Hugo. Kulħadd jaħseb li Hugo huwa sempliċi pupu taċ-ċarruta. Imma kulħadd għandu żball għax dan Hugo mhu ħadd ħlief kaptan f'sit. X'għamel? Ta' salt. Qabeż għal fuq il-gradenza ta' ħdejja s-sodda, daħal fil-kaxxun u libes qalziet ta' taħt f'rasu. Iva, dik kienet il-maskra ta' kaptan f'sid. Kien lest li jsalva l-ikel u jieklu ukoll! Ħa nurikom ftit lill-kaptan f'sid bil-qalziet ta' taħt f'rasu kemm hu gustoż! Qabeż fl-art ħdejn il-pupi taċ-ċarruta l-oħra. Oh! Kap tal-fsied! għajtu f'daqqa. Pirata xiħ mar spjegalu x'kien ġara. Quentin tisel il-kaxxa tal-ikel id-dar. Jekk dil-kaxxa ma tkunx għand Quentin sal-Erbgħa, jaqbdu l-ġuħ! ħaseb kap tal-fsied. U din kap tal-fsied ma kienx se jaċċetta qatt u qatt! Ħallu f'idi! Lil Quentin noħodielu jien! assigurom Kaptafsit waqt li tella' l-kaxxa fuq dahru. Imma, Kaptafsit, l-iskola qiegħda 'l bogħod! Qatt m'int se tasal fil-ħin! Joħodni Rufus! Rufus? stagħġbu l-pupi imwerwrin. Rufus leġġenda! Rufus terribbli! Rufus igerrem il-pupi u l-papoċċi bla ħniena. Però ta' xejn kien jaf x'qed jgħid. Darba waħda spiċċa jqatta' ruħu mgerrem fuq it-tapit. Di ġennata kap tanfsiet! Rufus jieklok! Imma dan kien riskju li kap tanfsiet kellu jieħu. Iwassal il-ħobż għand Quentin, jew inkella Kaptan. Il-Kaptan jispiċċa ħobż taħt snien Rufus. Ħa nurikom ftit ir-Rufus. Kaptan fsit ħareġ fil-korritur. Rufus kienet igerrem papoċ u waqaf salt meta ra l-kaptan fsit. Tgħid kien se jtih is-salt? Le! Għax Kaptan Fsit tah dik is-super ħarsa ta' super pupu u b'dak il-qalziet ta' taħt ma' rasu anka Rufus beża' minnu. Il-kelb ma tħarrikx. Hekk irrid! qallu Kaptan Fsit. U din hija l-ewwel parti tal-istorja ta' Kap tan-Nfsiet u l-Kaxxa tal-Ikel. Kif qed taraw, Quentin nesa l-kaxxa tal-ikel, Kap tan-Nfsiet ħa joħodhielu, sab lil Rufus biex joħodhielu, u issa x'se jiġri? F'idejkom din! Nittama li ħadtu gost b'din l-istorja ġdida ta' Kap tan-Nfsiet. Saħħiet!